السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو شام دا ویلا ہے واپسی دا سفر ہے تے روز دی کار تھوڑے نال سانجھی کرنی ہے راج دھانی دی کہانی اج اسلام آباد دے وچ وڈیاں خبراں کیا ہیں سوشل میڈیا تے انٹرنیشنل میڈیا تے نیشنل میڈیا تے انٹرنیشنل میڈیا تو مراد اسلام آباد جو نکلن والیاں وڈیاں خبراں سفر بھی کریندے ہیں نال نال تے تہاکوں راجدھانی دی کہانی بھی سنویندے ہیں دوستو اج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دے حوالے نال اگر گال کروں تو اسلام آباد کو گھن کے جنہیں وڈیا خبر آج آئین او اسلام آباد تو زیادہ راول پنڈی تے پشاور وچوں ہن۔ راول پنڈی دی وڈی خبر یہ ہے کہ راول پنڈی دے وچ اج اڈیالہ جیل دے وچ جے میں تاکوں سویرے آندے ہوئے دسیا ہئی کہ بشرا بی بی دی توشہ خانہ ٹو کیس دے وچ ضمانت دا معاملہ ہا اون دی ضمانت کینسل تھی گئی ہے بشرا بی بی دی تے نال نال عمر ایوب اللہ تعالی بھلا کرے راجہ بشارت تے بے جڑے انہیں دے اراکین اسمبلی ہن انہیں دیاں وی انہیں دے انہیں دے فرد جرم وی عائد تھئی ہے تے جی ایچ کیو حملہ کیس تے تے ضمانتاں وی انہیں دیاں ایک قسم دے منسوخ تھین تے راول پنڈی پولیس نے پنجاب پولیس نے یہ آکھو کہ انہاں کو گرفتار کر کے دے راجہ پرویز راجہ بشارت اور

صحافیاں دے سوالاں دا جواب ݙیندے ہوئے شیخ رشید نے ݙسے کہ اڄ عمران خان نال ملاقات تھئی ہے تے عمران خان انہاں کوں گلکڑی وی پاتی ہے تے انہاں دا متھا وی چومے سی آکھے سی شیخ صاحب اساں کٹھے ہیں ݙوہیں تے اڄ ایک ٻیا جڑا واقعہ تھا ہے اڈیالہ جیل دے وچ او اے تھا ہے علیمہ خان صاحبہ نے وی اج اڈیالہ جیل تو باہر گال مہاڑ وچ آکھے کہ اج اے ٹی سی دے وچ اے جیڑھا جی ایچ کیو حملہ کیس ہا ایندی سماعت دے دوران بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جیڑھا ہے بائیکاٹ کر ݙتے وجہ انہاں نے اے آکھی ہے کہ میڈیا کینی میڈیا ایں گالوں میں ایں کارروائی دا حصہ نہیں بݨدا تے میں بائیکاٹ دا اعلان کریندا خان صاحب نے بائیکاٹ کر ݙتے ایں توں علاوہ فرد جرم عائد تھیم نہیں آئی ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس دے وچ تے باقی جڑے پی ٹی آئی دے ارکان ہن وہ اج پشاور وچ ہن کچھ انہوں نے اتنا درخواست ضمانت دیتی ہوئی ہے تے پشاور دے وچ اج جڑی بھی وڈی خبر پشاور تو آئی ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس تھی جویں میں تو آندے ہوئے ڈسیا ہا کہ گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے دے وچ جڑے امن امان دے معاملات ہیں خاص طور تے گرم پارا چنار دے وچ جڑی بد امنی ہے اون دے تناظر دے وچ ایک اے پی سی طلب کیتی ہے جن دے وچ افتاب شیر پاؤ اے این پی تے باقی جماعتاں نے شرکت کیتی ہے

جیڑھے تحفظات ہن خاص طور دے اتے این ایف سی دے حوالے نال امن امان دے حوالے نال تے سیکورٹی دے حوالے نال او سارے تحفظات وفاقی حکومت دے گوش گزار کرے سی او کمیٹی دو مختلف کمیٹیاں قائم تھین اعلامیہ پڑھ کے سنائے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ تو علاوہ جڑی یہ خبر پشاور اچ ہئی او علی امین گنڈا پور صاحب جڑا ہے اج گئے ودے ہیں خیبر جی تھی اتھا ونج کے انہوں نے ایک کالج دا افتتاح کیتے تے پی ٹی آئی نے اے پی سی دا بائیکاٹ کیتا ہا اور کل ہی بائیکاٹ تھی گیا ہا اج اے پی سی کو انہوں نے ایک مسترد ٹولے دا کٹھ قرار دیتے انہوں نے آکھے کہ جڑا اے ٹولا گورنر ہاؤس دے وچ بیٹھے انہیں کو کوئی اختیار کہے نہیں انہیں کو کوئی حق نہیں پہنچتا اے پی سی دے معاملات تے امن امان دے معاملات اس صوبے دا اپنا معاملہ ہے صوبے دے جڑے لیجٹیمیٹ حاکم ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے گورنر خیبر پختونخوا دے کولو تو کہیں شہدہ اختیار ہی کوئی نہیں وہ کیڑے اختیار دے تحت جڑا ہے اے پی سی سر کی دی ہے خیر سیاسی اے پی سی ہے اوندے وچ پی ٹی آئی دی شمولیت نہ ہووݨ ایندے تے ظاہر تنقید تھی سی اور اگوں تے اڄ وی تنقید تھئی ہے امیر مقام صاحب نے نون لیگ دے جڑے صوبہ خیبر پختونخوا دے صدر وی ہن تے وفاقی وزیر دا عہدہ وی رکھے دن تے انہاں نے اج کڑی تنقید کیتی ہے خیبر پختونخوا حکومت تے انہاں دا یہ آکھنا کہ کے پی حکومت دی عوامی مسائل دے اتے کوئی توجہ کینی انہاں دی ساری دی ساری توجہ وفاق تے اسلام آباد تے چڑھائی دے اتے ہے تے نال نال انہوں نے پنجاب دا بھی ذکر کیتے کہ صوبے دا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پنجاب دے اتے چڑھائی کرے وفاق دے اتے چڑھائی کرے عوام نے اگر انہیں کو مینڈیٹ مینڈیٹ دیتا ہا تاں انہیں کو فوری طور تے عوامی خدمت کرنی چاہیے نہ کہ بار بار صوبے تے پنجاب دے اتے تے نال نال وفاق تے چڑھائی کرن ہا اے پشاور دیا خبران جڑے بی وڈی خبر اسلام آباد دی ہی او چھویمی آئینی تبین دے بعد ایک وڈی بل مولانا فضل الرحمان دی جڑی رہائش گاہ ہے او توجہ دا مرکز بن گئی ہے اج رات بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی تھی ہے اج جڑے اسٹیبلشمنٹ دے قریب سمجھے ویندن سینیٹر فیصل باوڈا اج پہلے انہاں نے ملاقات کیتی ہے مولانا فضل الرحمان نال تے بعد دے وچ جڑا ہے وزیر اعظم دے معاملے خصوصی بھی ہیں تے وفاقی وزیر دا عہدہ رکھنے رانا ثناء اللہ صاحب انہاں نے بھی ملاقات کیتی ہے خاص طور تے جڑا مدارس بل ہے اون حوالے نال جڑے جے یو آئی دے تحفظات ہیں انہاں دے حوالے نال گال تھئی ہے تے ایندا ایہ حوالے نال ہک ٻی خبر وی آئی ہے کہ مشترکہ اجلاس وی جیڑھا ہے نا ہو سکدے کوئی معاملات ہوون ای بل دے اتے وی تے باقی وی کوئی قانون سازی ہے ہک مشترکہ اجلاس سݙݨ دا وی ذرائع نال خبراں اڄ سامݨے آئن کہ پارلیمنٹ دا مشترکہ اجلاس کرایا ویسی تے جیڑھے وی کوئی تحفظات ہن زرداری صاحب حالی تک بل تے دستخط نہیں کیتے

مشترکہ طور تے پیپلز پارٹی بھی بل تے ووٹ کیتا ہا نون لیگ نے بھی ووٹ کیتا ہا جمعیت علماء اسلام نے بھی چھویں آئینی ترمیم دے موقع تے این بل دے اتے باقاعدہ ووٹ کر دیتا ہا یہی صورتحال مولانا فضل الرحمان دی رہائش گاہ دے اتے جڑا ایک دفعہ ول رونق لگ گئی ہے میڈیا اتھا موجود تے بی جڑی سب تو بڑی تے اہم آکھو اج دی جڑی ایکٹیویٹی ہے وہ راول پنڈی دے وچ ہے راول پنڈی دے وچ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے یہ اہم ترین کانفرنس پوری وار جاری رہے گی ہے تے اندے وچ بہوں سارے معاملات ملک دے وچ امن امان دی صورتحال تے خاص طور تے اسلام آباد دا جیڑھا دھرنا ہا یا اسلام آباد دی جیڑھی دھرنے دے دوران جیڑھی صورتحال ہی اون دے اتے بھی فارمیشن کمانڈر نے گال مہار کی تھی ہے یہ حوالے نال جیڑھے ویلے اعلامیہ جاری تھا ہے وہ بڑا ایک حوالے نال سخت بھی ہے خاص طور تے تو اون دے وچ بہوں میسج آ کچھ سیاسی کتے مست ہیں نال نال خاص طور پہ بلوچستان دی صورتحال دے بھی کنسرن شو کیتا گیا فارمیشن کمانڈر کانفرنس دے وچ تے این حوالے نال باقاعدہ جڑا اعلامیہ جاری تھا فارمیشن کمانڈر دی طرفوں انہاں فتنہ الخوارج دی جانب توں افغانستان سرزمین دے بے دریغ استعمال تے تشویش دا اظہار کیتے۔ بلوچستان اچ دہشت گردی بالخصوص بی ایل اے دی جیڑھی مجید بریگیڈ ہے انہیں دے کارروائیں دے اتے نہ صرف تشویش دا اظہار کیتے بلکہ مجید بریگیڈ دے خلاف کارروائی کرݨ دا وی آکھیا ڳئے کہ مجید بریگیڈ دے خلاف باقاعدہ کارروائی کیتی ویسی اے صورتحال فارمیشن کمانڈر اچ کانفرنس تھئی آئی ایس پی آر دے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر دی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کانفرنس جڑی تھئی اے جی اودے وچ فورم پاکستان کو غیر مستحکم کرن کیتے دشمن قوتیں دے اماد اتے کم کرن والے دہشت گردیں انہیں دے سہولت کاریں تے انہیں دی حوصلہ افزائی کرن والے کو بے اثر کر دیون دا عزم کیتے کانفرنس دے شرکا کو صوبے دی موجودہ صورتحال تے بریفنگ دیتی گئی بیرونی تے اندرونی خطرات دے تناظر دے وچ ڳالھ مہاڑ تھئی تے پاک فوج دی آپریشنل تیاریاں دا جائزہ وی گھدا گیا ہی موقع تے انسداد دے دہشت گردی دے خلاف جڑی جاری آپریشن ہیں انہیں دا بھی جامع تجزیہ کیتا گیا انفارمیشن کان کمانڈر کانفرنس دے وچ فورم آکھیے جو افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کیتے استعمال کرنڑ توں روکنڑ واسطے واضح اقدامات کرنڑ دی ضرورت اے، باہمی ترقی تے فائدے دے حصول تے توجہ مرکوز کرنڑ دی ضرورت اے، ڈوہیں پڑوسی ملک جیڑھے ہن، ڈوہیں ہمسایہ ملک جیڑھے ہن او انہاں دا بہترین مفاد وی ایندے وچ اے کہ او اپنڑیاں تمام تر جیڑھیاں توانایاں ہن او امن و امان دے قیام دے اتے صرف کرن، فورم جیڑھا اے اقتصادی ترقی کوں فروغ ڈیونڑ۔ غیر قانونی سرگرمیاں دے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن تے دہشت گردی تے جرائم دے گٹھ جوڑ کو ختم کرݨ واسطے حکومتی کوششیں دی حمایت جاری رکھݨ دا عزم وی کیتے۔ کانفرنس وچ کور کمانڈر، پرنسپل سٹاف آفیسرز، پاک فوج دے تمام فارمیشن کمانڈر وی شریک ہن۔ کانفرنس دے آغاز دے وچ شہداء دے ایصال ثواب واسطے فاتحہ خوانی وی تھئی اے۔ فورم جیڑھا ہے۔ ملکی امن و استحکام کیتے شہدا تے شہید تھیوݨ والے افواج پاکستان تے قانون نافذ کرݨ والے ادارے دے اہلکاریں تے شہریاں کوں خراج عقیدت پیش کیتے کانفرنس دے اختتام تے آرمی چیف نے پاکستان دی سلامتی استحکام کو یقینی بناون واسطے درپیش مشکلات تے چیلنجز تو نمٹن سانگے پیشہ وارانہ مہارت آپریشنل تیاریاں تے پاک فوج دے غیر متزلزل عزم دی اہمیت تے زور ݙتے اے سی ݙسائے آئی ایس پی آر نے ہن آندے ہیں اسلام آباد دے وچ جڑا دھرنا ہا احتجاج ہا اون تے جڑا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر دی سربراہی فارمیشن کمانڈر کانفرنس جڑی تھئی ہے اون دے وچ اسلام آباد وچ حالیہ دہشت حالیہ پر تشدد مظاہرے دے وچ شہید تھیوݨ والے سیکورٹی اہلکاریں کوں زبردست خراج عقیدت پیش کیتا گئے۔ فارمیشن کمانڈر اسلام آباد اچ پاک فوج دی تعیناتی دے خلاف پروپیگنڈے تے وی تشویش دا اظہار کیتے۔ انہاں نے آکھیے جو پہلے توں تیار پروپیگنڈا عوام، افواج تے اداریاں دے درمیان دراڑ پیدا کرݨ دی ہک مذموم کوشش اے۔ اے پروپیگنڈا چند سیاسی عناصر دے مذموم عزائم دے تسلسل دا عکاس ہے۔ ظاہر ہے تساں سمجھدے جلو کہ او سیاسی عناصر کون ہن کیڑے ہن۔ صورتحال تہاڈے اتے ایویں واضح تھیندی آسی۔ انہاں نے آکھیا کہ بیرونی عناصر دی مدد نال تھیونڑ آلی سازشاں کدے ہی کامیاب نہ تھیسن۔ سیاسی تے مالی فوائد دی خاطر جعلی خبراں پھیلاونڑ آلے جیڑھے عناصر ہن انہاں دی نشاندہی کیتی ونجے۔ سیاسی تے مالی فوائد دی خاطر جعلی پروپیگنڈہ کرنڑ آلیں دے خلاف بھرپور کارروائی وی کیتی ونجے اے مطالبہ اے فارمیشن کمانڈر دی طرفوں۔ فارمیشن کمانڈر اے وی آکھیے کہ ایسے تمام عناصر کوں انصاف دے کٹہرے اچ گھن آونڑ وقت دی اہم ترین ضرورت اے۔ حکومت توں آزادی آزادی اظہار دی آڑ اچ زہر اگلݨ تے معاشرتی تقسیم دا بیج چھٹݨ دا جیڑھا خاتمہ ہے اوندے سانگے سخت قوانین بݨاوݨ دی تے انہاں دے اتے عمل درآمد دی ضرورت ہے اے وی فارمیشن کمیٹی نے مطالبہ کیتے کہ مزید قوانین بݨائے ونڄن جیڑھے اساں ڳالھ کریندے پئے ہاسے کہ پیکا قانون کوں مزید سخت کرݨ واسطے وی حکومت کوئی کم کریندی پئی ہے پر تلیندی پئی ہے او ظاہر ہے او قانون سامنے آ سی یہ مطالبات بھی سامنے آ گئے فورم آکھے جو ذاتی مفاد دی کیتے شہریوں کو ایک دوجے دے خلاف کھڑا کرن تے تشدد کو ہتھیار دے طور تے استعمال کرن دی بھی کوئی کوشش ہرگز برداشت نہ کیتی ویسی آئی ایس پی آر دی پریس ریلیز وچ آکھیا گئے جو پاک فوج بغیر کہیں تعصب تے سیاسی وابستگی دے ملک تے قوم دی خدمت کریندی اے تے پاک فوج تمام اندرونی تے بیرونی خطرات توں نمٹݨ کیتے ملک دی حفاظت کرݨ کیتے مکمل تیار ہے تے او ہر صورت دے وچ پرعزم وی ہے تے تیار وی ہے اے ہسی جیڑھا پریس ریلیز جاری تھئی اے ایندے وچ بہوں سارے پیغامات ہن خاص طور تے ڈٹھا ونجے تاں جیڑھی ملکی سیاسی صورتحال ہے مقدمات ہیں میڈیا تے سارا ڈینہہ تساں ڈیہدے وی ہوسو سوشل میڈیا تے وی ایندے تناظر دے وچ اے چیزاں سمجھݨ میرا خیال ہے کوئی اوکھا کائنی اے ہن سئیں اج راجدھانی دی کہانی دا خبراں صورت حال تارے سامنے ہے باقی دی اپڈیٹ تو سویرے دے سوں کیا خبراں نکل جن مولانا فضل الرحمان تیرا نام سنا اللہ دی ملاقات دیاں باقی حال ویلے میڈیا ٹاکس سب کچھ کرے سو تارے نال تسان تھانے نال رہنے میرے ہی ولاگ کو تسان شیئر بھی کرنے فیس بک تیرے دے بیٹھے ہو تو شیئر کی تھی بنجو ہونے ہی کن لائک کیتی ونجو کمنٹ کیتی ونجو ایویں ہی ایکس تے ڈے بیٹھے ہو تو اتھاں بھی آپشن موجود ہے ری ٹویٹ دا یعنی ری پوسٹ دا آپشن ہے جب اج کل ری پوسٹ آکھیا ویندے پہلے ری ٹویٹ آدے ہن ایک ری پوسٹ کر چھوڑو ری ٹویٹ کر چھوڑو تے نال کمنٹ بھی کر سکدے ہو کوٹ کوٹ ٹویٹ بھی تھی سکدے تے کوٹیشن دے نال ری پوسٹ بھی کیتی ونج سکدی ہے جڑی اے ویڈیو ان دے نال نال لائک بھی کر چھوڑو یوٹیوب تے ڈیدے بیٹھے ہو تو اتنا بھی آپشن موجود ہے کمنٹ کا کمنٹ کرو لائک کرو تے نال نال چینل کوئی سبسکرائب کر گھنو جی حالی تک تو سارا چینل سبسکرائب نہیں کیتا اسا روز دیہاڑی راجدھانی دی کہانی تہاڈے نال ایویں سانجھی کریں دے راسو اپنے دوست اپنے ہوسٹ غزنفر عباس کو اجازت دیو رب سونے دے حوالے